Amen Yɛda Yesu ase Yɛhyɛ dwumadie no ase Agya, Ɔba ne Wo Nkronkron Dim Sɛdeɛ atiefoɔ ne ɔman no ne wiase nyinaa yɛ aware sɛ every one o'clock ɛyɛ Sunday or Friday yɛde ɔdɔfoɔ nku ho Love Way Ministry yɛde ba ɛbɛsom mo no. Ɛnnɛ nso abadwafoɔ atena ase. Yɛ, yɛda yɛ papanom ne yɛ maamenom ase sɛ Awurade de wɔn abɛduru asomdwoeɛ mu. Ɛyɛ me sɛ yɛbɛtie obiara ne ne din. Mepakyɛw. Mede Ɔhene Kwasi. Pakyɛw, mede Samorata. Yɛda Yesu ase. Yɛfrɛ me Kwasi Asare. Yɛda Yesu ase. Thompson Agyapong.
Yɛda Yesu ase. Yɛfrɛ me Veronica Apia. Amen.
Yɛda Yesu ase sɛ yɛn abadwafoɔ atena ase na dwumadie no rekɔ so. Ɔdɔfoɔ, nku wo ho. Ɛɛ, mpanyimfoɔ a moatena ase, Nyame nhyira mo. Yɛda mo ase sɛ daa ne daa mode mo adaagye fam yɛn. Na Nyame nam mo so rekyerɛkyerɛ ɔdɔfoɔ nkuu ho program yi ma ɛrekɔ so sɛdeɛ wiase nyinaa retie no. Ɛnnɛ asɛm a abɛda dwa yɛ asɛm tiawa. Ne nyinaa ne sɛn? Ɛne sɛ Ɔtan. Ɔtan. Ɔtan. Ɛnɛ asɛm a ɛda hɔ ne sɛ, ɔtan. Na mepɛ sɛ mibisa sɛ, Enti onipa tumi tena ase tan ne nua? Anaasɛ Kristofoɔ, ɔtan wom? Anaa wiase koraa, ɔtan wɔ hɔ? Enti obi tumi tan ne nua ma otumi ku ne ho? Anaa obi tumi tan obi Hatred, ɔtan, mepɛ sɛ yɛ papa Agyapong wo kasa kakra, ɔtan. Yoo, Maya yɛ nokorɛ, ɔtan ɛwɔ hɔ, na ɛyɛ abɔdeɛ ahyɛaseɛ anaa ne mfitiaseɛ, cause wo kan Bible a Cain ne Abel ne nua ɛtan no just ade baako pɛ nti, nti wo hwɛ a wo kan Bible a ɛte ɛyɛ abɔdeɛ ahyɛaseɛ Ɛna ade a bɛyɛ nipa su cos ɔt ɛken ne nua no ɔkwan a ɔfaa so de tan no no na ɛnyɛ adeɛ bi sɛ ɔtan no but ɛsiane sɛ wanyɛ no yie nti no ɛma no bɛnya ɔtan ɛnɛ anuanom ne onua nam na ɔtan ba a ɛyɛ biribi ketewa bi na ɛbɛtumi aba adɛn ntia deɛ ama ɔtan ba no sɛ ebia deɛ ne nua no yɛ no ɔnom enim yɛ sen no anaa mbɛ bɛbɛ bi nua no ɔkɔ no ebi ɔno akɔ wɔn ntumi ankɔ wɔn ani etumi akɔ nti no abɛ kiriti hatred ama wɔn mmienu nti ɛkɔ so nyame fie ɛna. Amen fasiha fa ma yɛ maame vero no ɔnka biribi kakra about ɔtan ɔtan ɛda so wɔ hɔ anaa ɔtan wɔ wiase bio. Ampa.
Enti yɛbɛkyia atiefo a wɔn ne wɔn a wɔrehwɛ yɛn. Ampa ara ɔtan da so wɔ hɔ. Sɛ wokan Genesis twenty nine no a, verse thirty, thirty one no rekɔ kosi thirty three no, ɔtan wɔ hɔ. Bere a Jacob kɔɔ Laban fie no, na ɔkɔe sɛ ɔrekɔpɛ awareɛ, nanso ɔkɔduruu hɔ no, nea ɔpɛ no wannya. Enti ɔsan toaa ɔsom no so bio kɔpem sɛ ɔbɛnya nea ɔpɛ. Na ɛnam ɔtan nti no, Bible sɛ, Ɔba a na Jakob pɛ no no, Awurade bɛdɔɔ no, na ɛmaa ne kunu nso yɛɛ dɛn? Dɔɔ no, na wɔhyiraa no wɔ ba. Nti ɔtan deɛ wɔ hɔ. Ɔtan nni hɔnom deɛ a, nkonimdie nni hɔ, firi sɛ ɔtan no na ɛbɛma w'apem akɔ w'anim wɔ Kristo mu, ɔdɔfoɔ, na woatumi adi nkonim. Abed, fa ma yɛ papa Asare na ɔnka biribi kakra nkyerɛ yɛ sɛ nti ɔtan wɔ hɔ. Mame difoɔ ampa ɔtan wɔ hɔ nyame nhyira wo ɔtan wɔ hɔ bra Jacob eh Joseph sorry Joseph nyame soro dadaeɛ ɛma no hu gyinabea ɔde no bɛgyina na ɔkyerɛ no mu sɛ ɔsoro dadaeɛ na ɔhu sɛ eh praeɛ na akyekyere no ne deɛ no apagya ne nuanom deɛ no nyinaa bɔ wɔn mu ase ɛhɔ pɛ ɛna ɔtaa no fiti aseɛ ne nuanom kyiri no but bible ma mete aseɛ ne papa ne maame deɛ wɔn observe no na wɔn hwɛ deɛ ba bɛsi but ne nuanom deɛ wɔn taa no akɔ si sɛ wɔn taa no de to adaka waa mu ɛtaa no ama ne kɔ pie pɔtifa fie wahu nti ɔtaa no deɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ adeɛ ɛwɔ fiti abɔden fiti aseɛ nti egu so wɔ hɔ ɛne ɛwɔ hɔ da biara amen amen yɛmmisa yɛ papa sɛ mepatwo ɔtan ɛwɔ hɔ Amen manu ma baale me papa me maame tane wɔ kɛne ma de nti ɛwɔ kɛ ɛyi ɔko ɛtane ɔko a mo yɛ papa ɛten dɛ ane yɛ papa ɛwɔ veziri Joseph so sakra Joseph ya ne Joseph lɛ yɛ adwene mu akɔ fan nti adwene fan mɛ zike mɛni ma lɛ bɛ nti mɛ kɛ zibela ne ekɔ mɛni ma pɛni yawon yɛn hiri bɛ na so Ne bɔ mbɛ lɛ adwen bɛ different mɔ bɛ lɛ bɛ dare mɛ da mɔ kekɛ ba ba bɛne mɔ e kan so koraa nti ane bɛ lɛ nhyehyɛɛ foforɔ mɔ bɛ e wɔ kɛne mɔ ɔfɛ bɛ tane bɛ nwoma ane bɛ bɛ nwoma e e e nsɛnka ane e botae mɔ akɔ zi Nyamere so nti tane mɛ mɔ akɔ e mare Nyamere lɛri na Nyamere yɛ yɛ yɛ animonyam yɛre kɛ zire wɛ so Amen. Abed Amen. Yɛpɛ sɛ yɛbisa yɛ papa nso sɛ anidie mu a, ahobraseɛ mu a, ebia na Ghana na yɛka ɔtan. Ebia na wiase afa no a akekakeka no, ɔtan biara nni hɔ. Ebia akwantuo mu, ɔtan nni hɔ. Yɛpɛ sɛ yɛbisa no sɛ akwantuo mu nti ɔtan wɔ hɔ?
Maame Difoɔ Nyame nhyira wo bebree. Ɔtan yɛ adeɛ a ate afa wiase nyinaa. Ɛwɔ asafo mu, Ɛwɔ abusua mu, ɛwɔ anuane mu, ɛwɔ baabiara. Wokɔ Mebisa sɛ, akwantuo mu a, wokɔ mebisa sɛ, akwantuo mu nti ɔtan wɔ hɔ? Akwantuo. Sɛdeɛ yɛtutu kwan afiri ɔman aman ahodoɔ so na yɛaba abɛhyiahyia yɛn ho na onua ho kyere no a ɛsɛ woboa no ne saa adeɛ no, ɛna mebisa sɛ nti akwantuo mu nso ɔtan wɔ hɔ? Ɔtan wɔ hɔ paa because nea nti a ɛma ɔtan ba hɔ no sɛ, ɛwɔ hɔ no sɛ, ɛyɛ yi hɔ tena hɔ. Obi wɔ hɔ a position a ne yɔnko wɔ no, ɛtoo no nko anka ɔno na ɛsɛ saa position no ma no, na wasan ase tan no. Ɔtan a ɔtan no nso mfaso biara nni so. Obi wɔ hɔ nso a adeɛ bi a ɔno ne nua yɛ na ɔntumi nyɛ na ɛsɛ sɛ ɔkɔ ɔkɔpɛ nimdeɛ wɔ dwumadie no a ne nua no di sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ayɛ no, ɔrenyɛ saa adeɛ no mmom, na mmom ɔde ɔtan na ɛbɛtan no ara kɔsi sɛ ne nua no koraa mpo no ɔtoo no nko anka ɔwei koraa anka ɔpɛ. Ɔtan deɛ, ɛdi yɛn nya bebree. Edi anya wɔ baabi a wiase afa nyinaa nyinaa ɔtan wɔ hɔ but nea meka ne sɛ ɛyɛ Africa foɔ ne yɛn deɛ na ɛyɛ tan na te sɛ wohwɛ no hwee koraa ɛnyɛ yie because broni bɛtan ne nua a ɔbɛtan no bia biribi ketewaa bi but onipa foforɔ ba hɔ a ɔmma wohu obi sɛ Chinese ni ɔne ne nua ko paa a wone sɛ wɔn kasa but the moment the third person a ɔmfi kurom hɔ no bɛba hɔ pɛpɛpɛ no wa pretend sɛ biribi ayɛ okay but yɛn Africa foɔ deɛ Especially Ghana foɔ. Ɔbɛyɛ ara ma wahu sɛ ɔtan wo. Nti ɔtan deɛ ɛwɔ hɔ na ɛdi yɛn nya paa. Amen yɛda yesu ase nyame nhyira yɛ love way ministry ɔdɔfoɔ nku wo ho ɛno ara na yɛguso a yɛguso ɛɛka no sɛ ɔtan ɛwɔ hɔ na ɔdɔfoɔ deɛ yɛka akyerɛ wo no sɛ sɛ obi atan wo ma wadwene yɛ wo sɛ ɛnsɛ sɛ wokɔ nipam anaa wokɔ akɔku wo ho a te aseɛ na gye tom sɛ ɔtan ɛwɔ hɔ Na sɛ wo ho nni ade a ɛhyerɛn anaa ɛyɛ mpagya a, obi ntan wo. Enti wɔn a wɔtan wo nyinaa no, migu so reka kyerɛ wo sɛ, wɔdɔ yɛn, yi w'ani mfi wɔn. Sɛ biribi pa nni wo mu a, obi ntan wo. Amen. Mebisa bio. Mepakyɛw yemmisa yɛn maame Vero sɛ, Nyɛnyɛm biara ɛɛ asafo mu ɛɛ sɛdeɛ asɔfoɔ nom atwa ahyia yi na Nyame adom wɔn so na nwosra wɔn so yi, asafo mu obi tumi tan obi? Oo, obi tumi tan obi sɛ ɛka wɔ mpanyinsɛm anaa atwerɛsɛm mu sɛ berɛ a Yesu Kristo ne asuafoɔ mpo hyiaeɛ no, ɔbonsam kɔɔ hɔ bi. Na ɛyɛ a na yɛn nnipa no yɛnnim na yɛmma yɛn ho kwan mma Nyame nkyerɛ yɛn nti no, yɛhyia ɔtan a, yɛdwane gyae. Nso ebia na ɛhɔ ne nhyira no. Sɛdeɛ Nyame nipa a woguu so kaeɛ, Nyame nhyira wo, sɛdeɛ wodi nkan kaeɛ no, adeɛ bi a sɛ adeɛ nni ho no, ɔko nni ho. Na mmom ɛnam sɛ baabi a wogyina no wobɛnya nhyira nti, mehyɛ wo bɔ wɔ Kristo mu sɛ wobɛhyia ɔtan. Na mmom ɛduru saa berɛ no a, nku wo ho. Sɛ wodwane gya nhyira no a, woreyɛ aku wo ho. Enti nku wo ho, na mmom srɛ Awurade ahoɔden a Wode bɛgyina na woadi saa ɔtan ne tumi ne ahoɔden a ɛmfiri Awurade no so, na woatumi adi nkonim. Amen. Amen. Yɛnkɔ yɛ papa agya pa o. Dada agya pa o. Yɛpɛ sɛ yɛbisa wo kakra sɛ, anidie mu a, enti sɛdeɛ moyɛ adwuma na mosan nso yɛ asɔfodie yi, enti mebisa sɛ, adwuma mu, ɔtan wɔ hɔ? Nyame nhyira wo eh adwuma no ɔtan wɔ mu Nyame frɛ obi ɔma obiara ne obi adom a ɔde bɛyɛ n'adwuma ba ebia obi aku ne ho de n'adom ɛyɛ adwuma yie obi nso ntumi nku ne ho mfa adom a Nyame de ma no ɛnyɛ adwuma nti ɛba ne saa ne waku ne ho de Nyame adom ɛyɛ adwuma no na afei ɔbɛnya ɔtan adi nti because ɔhu ɔfrɛ afrɛ no nti ɛho adwuma na ɔyɛ ne nua nso ɔne deɛ But onku ne ho ma n'ani nkɔ na onhu sɛ me nso adom a Nyame de adom me, ebia meyɛ dwontoni anaa ebia mewɔ adiyie anaa mewɔ mewɔ teachings but teacherni no ayere ne ho ɛresua adeɛ ma ne teachings no atɔ asom. Odiyifoɔ no nso ɛntrene ne ho ɛmfa fasting ne nneɛma ayɛ dɛn ɛmboa ne nneɛma a ɔyɛ no but ɔde aduane na ɛdi bi ɔdi nti ama n'adom no ɛrekɔ fam. Enti nea ɔreteachi no deɛ no ɛrekɔ n'anim no Na afei ɔbɛnya ɔtan nti sɛ kuo mu ɛkɔ so ɔbɛ biara. Amen yɛ papa asare. Mepakyɛ o me nim sɛ wo yɛ nyame dwuma na mmom no wayɛ obi a wayɛ business akyɛ ansa na wo bɛyɛ nyame dwuma na me bisa sɛ nti in business ɔtan wɔ hɔ. Maame Defoɔ, ɛhɔ koraa nna ehunu. Saa. Ɛhɔ deɛ wɔntu nnuru ankasa. Nnuro. Me nna da hɔ. A wɔde te asɔredɛm. Me se wɔntu nnuru ankasa ankasa paa. Sɛ wowɔ customer wɔ hɔ na nnipa, ɛnyɛ nyɛ na ɛtumi kɔ aburokyire kɔfa nneɛma no ba. Thank you. Obi wɔ hɔ, obi de bɛ ɛbɛ introduce wo akyerɛ obi. Aha. Afei ɔde nneɛma no brɛ wo nti ɔde ba a ade sɛ bia week bia na ɔbɛgye kakra kɔsi a wɔbɛtwi awie bia wɔahyɛ one month na three weeks na ɔde sika no nyinaa ma no na nneɛma no aba no nneɛma no yɛ fɛ no na amanfoɔ atu aba hɔ na afei wo supply no ɛhɔ na asɛm no nyinaa hɔ mene obi a obi di ka sogyani bi ɔde fridge akɛseɛ paa sɛ da fi no bi ba fridges akɛseɛ paa ne bi tententen ɛna ɔbi mmiɛnsia firi Lebanon baeɛ ɛna ɔde baeɛ shop hɔ na ɔde baeɛ no ɔbusa sɛ ɛbɛtumi atua ka ne so ɛbɛtua ne nyinaa ka ɔkɔ no na obi akorɔ so ka sɛ saa nkurɔfoɔ ɛdɛ kɔmɔ wɔn ntua o asɛm na sogyani sogyani ɛsɔ ne nsa ɛde baeɛ sɛ deɛ ɔpɛ so fa ɔyɛ sogyani a sogyani sɔ ne nsa de ne baeɛ sɛ ɔde thirteen na baeɛ ɛna ɔde nyinaa baeɛ sɔpoɔ ɛna ɔde ne baeɛ sɛ yɛde ɔbɛyi na tua mi ka na mi fa da ka no ma wɔn wow afei nipa na ogyina hɔ yi ɔno sɛ sika bi ni ne ho wow.
wahu eti ɔtaa ne deɛ yɛ hɔ deɛ nyɛ koraa o ebu anɔpa bɛkɔ no wia bɛbɔ nkohyia owia bɛ nyanko mu adi shop anim ɔtan ɔtan obi ba hɔ no pii ɛno bi asɔ ne nsa wei nneɛma na nyɛ efi china bra mimi de efi america mimi de efi britain mimi de efi japan mimi de efi hasi ataki ɛdi wei nneɛma na nyɛ ɛyɛ fake ɛdɛn dɛ ano ɔden ano ɔden papapapapapa anɔpa. Amen.
Oh papa kasa kasa kasa. Meka da kura kɔ yɛ kɔ adwuma anɔpa na edu shop hɔ mhm. na yɛde bese ɛɛ ɛna coward ayi ɛyi ɛyi na yɛ na ɔde hyɛ wɔn ti no sedeɛ sedeɛ ɛna amako nketenkete no
mesoa ɛna aburo ɛna ayi ayi ɛmo. ɛna wɔn de abɛyɛ yɛ na de podua ato hɔ na ɛde yɛ yɛ saa dɛm agi hɔ ɛnti edu ehu yɛ apɛ na ɛyɛ ɛbi mi ba mi ba hɔ ba kakyɛ sɛ ebi bi sa yɛ fa dwon so mu so
ɛna ɛkɔ ebi na di gu so ɛna ɛma wɔn pere firi hɔ ɛde kɔ yɛ adwene mɛ ɛtɛ nipa ne ti bɔ bɛyɛ saa de no wɔ hɔ ɛsɛ sɛ yɛ ɔkwan ho pɛɛ wubie kɛfo ano wawura yɛ hɔ ɛti mufo di hɔ ntiri ntiri ɛni ɛnti ɔba na bɛ gu nu asɛ no sɛ de bi obi ama Obi ama hɔ bio. Jesus ɔtan ɔtan yɛ papa me pɛ sɛ me bisa wo sɛ nyɛ nyɛ me biaa ahobraseɛ mu aa mo a mo yɛ car business yi na mo san yɛ nyame dwuma yi nti saa car business no ɔtan wɔ mu.
Tan hɔ kɛne paa yɛ maame nyame nhyira wo. Amen ta no wɔka no paa nsɛ nkɛ mfa nkɛ bia mam hom le karo karo so mam kra a megye ma yɛrɛ no mu akɔ ɛde ebi a five hundred thousand yɛ ebi a wɔ kɔ dwam kora nkɛ ya na so mɛru mam ɛrɛ kora kɛ yɛ because of kɛ mam hida karo nti sɛ far mɛda yɛ aho yɛ awo wɔm ho yɛ vi yɛ hire me master kɛ o yi mu ava karo va man five hundred thousand man kɛ yɛ gyike mam sɛm kora me yɛ more than that kɔd kɛ ɛyɛ one point five kora ne nrua mmɛda ne hɔ wowɔ mo a ne ile kare nti ame so drive no mu ɛta tane wɔ kane paa tane tane wɔ kane bebree ɛn nwowɔ ho na nkoten mo a ɛwɔ dwi kura mo yɛwɔ dwi station mu mfa kɛ bia ɛho kɛ wo master da kɛne mo a mɔso da kɛne sɛ kore kakra kɛ o ma yɛ adwuma kora na mpɔ kora ne a mo kura me nya akɔd kɛ kɛbɔ fere po a ɛyi 3 million anakɛ ɛyi 4 million aha Mo idi awuhwi ma ɛkɔ bɔ so kura po ne wakira bɔ kura po a ɛyi one point five kura ne years bɛn man nti nnahoro bɛn na nkote ɛde ɛde ɛde ɔtan mo eka mo bɛle ihwa wɔn kare de wabu bɛ visa no ne baafo ba man nti ame so edwuma no ewɔ ka ne paa yɛ maame nyamere yira. Amen amen yɛ papa yɛpaakyɛw yɛpɛ si ebisaw sɛ nyɛ nyɛm biaa sɛ fa Mo a moretu kwan, moretu kwan, moretu kwan yi, enti akwantuo no, sɛ obi hu sɛ wotumi tu kɔba, kɔba, kɔba a, anaasɛ pepa yam, ahaa, yɛnnyina hɔ, pepa yam, sɛ ebia obi nni pepa na obi wɔ pepa, ɛno nso ɛtumi de ɔtan ba anaa? Ɛ, Nyame, Nyame nhyira wo, Nyame nipa. Ɛtumi de ɔtan ba paa. Menim abaayewa bi, Na saa abaayewa no, ɔwɔ akwantu, akwantuo no mu a ɔwɔ no, ɔde ne n'akumaa pepa na ɛyɛ adwuma. Na n'adamfo bi paa a ɔne no kɔ na ɛba, te sɛ wɔtumi exchange ataadeɛ koraa hyɛ. Ɔka ni, te sɛ wɔka wɔn bɛ biara, wɔ share things in common. Ɛna ɔkaa n'asɛm kyerɛ sɛ, oh, m'akumaa deɛ, sɛ manhyia no akwantuo yi mu a, anka me ho kyɛ ɛbɛkye me. Ɛna ɔse, oh, adɛn? Ɛna ɔse, hwɛ, m'akumaa pepa na mede yɛ adwuma o. Mede kɔ US kɔtɔ nneɛma, mede fa ha, mede fa ha. Ne biribiara me ara na me use. Wabue accounts ama me biribiara. Abaayewa no tee saa pɛ, esiane sɛ ɔtan nti no, na otwa migration. Enti no, the next week no a wɔrekɔ US a, summer biara yɛ a na nkurɔfoɔ kɔfa nneɛma wɔ hɔ ne adeɛ, ɛhɔ ayɛ nneɛma fo yɛ fo kakra. Enti wɔkɔ a, wɔduu. Dabi o, memmisa wo asɛm. Seesei asɛm a wo ne yɛn reka yi, Ɔfiri kuro bɛn so na ɛkɔ US no? Ɔfiri Canada na ɔkɔ akɔtɔ nneɛma wɔ US. Yes, wɔde kaa na ɛkɔ. Nti wɔduu ne hɔ ara na ɔse, ɛsɛm asi ne hɔ anaa? Na ɔse, aane. Na ɔse, bra ha na yɛwɔ no, yɛde no kɔhyɛɛ hɔ. Na yɛbisa no question, yɛbisa no question sɛ, pepa no a ɛkita wo no, ɛyɛ wo dea anaa? Ɔse, aane, ɛyɛ me dea. Ok. Nti sɛ yɛbisaa no question ara na afei ne ho rekye no, na ɔse, yɛanya, yɛanya message sɛ pepa no ɛyɛ wo, ɛnyɛ wo dea. Nti nea ɛbaa ne sɛ, sɛ Canada koraa yɛamma na wansi hɔ biom. Nea n'ani n'ani teteɛ no na wa kotoka. Me wɔ US nso baako nso siiɛ na mmerɛ ɛɛ eh, nipa mmienu na wɔdi bɔɔl ho akyinye na bɔɔl na wɔdi ho akyinye na ɔbaako ɔni pepa na ɔnim bɔɔl mu paa nti ɛsɛ sɛ adeɛ bi a ɔka biara na ɔnim nea ɔka bɔ ɔbaako na ɔka na akɔyɛ sɛ ɔne ɔka biribi kɛkɛ Nti afei ɛkɔ wie akyire no na nea ɔwɔ pepa na ɔte US hɔ no ayɛ sɛ animguaseɛ yɛ aka no. Nti nea ɛbaeɛ ara ne sɛ ɔfaa phone ɔtwaa immigration. Adeɛ kyeeɛ ara na yɛbɔɔ nipa no kɔeɛ. Pepa kɛkɛ.
Sɛ akwantuo mu deɛ. Bɔɔ kɛkɛ.
Akwantuo mu deɛ ɔtan deɛ. Obi atan obi. Ɔtan deɛ ɛyɛ aduane a nkurɔfoɔ di. Amen. Ɛyɛ sɛ wɔhwinhwa hwinhwa nneɛma a ɛkɔ so. Na yɛ ɔnya huu weak points a na Migration, mɛfrɛ migration ama wo. Me a mete ha koraa, yɛde bi yɛɛ me. Nnipa tumi kaa sɛ, Sɛ wo, woamfi fie a mete mu no bi, na sɛ mehu w'anim ade kye, tɛm biara mehu w'anim na wokɔ na woba, sɛ mesan hu w'anim wɔ ha biom a, mɛtwa migration ama wo. Nnipa a wɔatwa tikiti hwɛ, kaa a wɔabɔ. Obi wɔ hɔ a, Ne papa ne n'abusuafo akɔgye abosea, wɔakɔgye koko bi a ɛte sɛ koko sika nanso mpo na wɔde bosea ka ho ne ɛde apuruhyi wo sɛ kɔ, tu kwan na fa biribi ba fie. Na obi nso de n'ani, anitan ne ɔtan na ɔde ayi wo afi baabi a ɛsɛ. Amen! Yɛmfa nsi ha. Amen! Amen. Yɛhwɛ deɛ yɛkeka yi a na kyerɛ sɛ ɔtan wɔ hɔ. Enti te aseɛ na gye tom sɛ wo star no yɛ great nti atamfoɔ dɔɔso. Yɛnkɔ biribi wɔ First Samuel chapter one yɛnkɔ hɔ na yɛnkɔhwɛ adeɛ. First Samuel chapter one yɛnkɔ hɔ na yɛnkɔhwɛ adeɛ. Yɛntu amirika paa yɛ papa Mister Asare ntu amirika mma yɛn. First Samuel chapter one yɛ papa Mister First Samuel Asare. chapter 1, there Aha. was a man named Aha. Elkanah Mhm. who lived with Rahab Mhm. and the region of

na baako de Hana, baako de Penina. Amen. Amen. Te aseɛ na gye tom. Yɛpɛ sɛ yɛ discuss saa issue yi ɛnnɛ. Deɛ wowɔ no nti wo ho ɔtan. Ɛnɛ fa hyɛ w'adwenem. Obi wɔ hɔ a school nimdeɛ a ɔwɔ nti ne ho ɔtan ɛwɔ adwuma na ɔwɔ mu. Obi wɔ hɔ nso a efie nyansa na ɔwɔ no nti ne ho ɔtan Obi wɔ hɔ nso a, mma kakra a wɔawo wɔ anuanom mu ne ho ɔtan. Obi wɔ hɔ nso a, adom bi a Nyame de adom no nti ne ho ɔtan. Obi wɔ hɔ nso a, sika bi a Nyame de adom no nti ne ho ɔtan. Ɛnɛ me, yɛpɛ sɛ yɛ discuss saa issue no nso, na wote aseɛ na wogye tom sɛ ɔtan no a wɔtan wo no, nhwɛ ɛno so nkoku wo ho. Obi wɔ a yɛatan no ama ɔntumi nkɔ nnipa mu but ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ wobɛkɔ nnipa mu wɔ Yesu Kristo din mu because wɔn a wɔatan wo no ɛyɛ ade pa bi a ɛwɔ wo mu, ɛyɛ nhyira bi a ɛwɔ wo mu, ɛyɛ star bi a ɛkita wo, ɛyɛ mpagya bi a ɛkita wo, ɛyɛ sika bi a wowɔ, ɛyɛ kaa bi a wowɔ, ebi mpo a wonni kaa But wo dressing kɛkɛ no nti eh w'atamfo dɔɔso Amen. But ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ whether rain or shine atamfoɔ no dɔɔso o Jesus. Wɔn so o ɛnku wo ho na Awurade dɔ wo Amen. Amen.
Amen.
Yɛnhwɛ First Samuel chapter one. Yɛhwɛ biribi wɔ hɔ a, yɛhu sɛ Elkana. Na ne yerenom yɛ mmienu, Penina ɛna obi te sɛ Hana. But na Hana nni ba. Na na Elkana wɔ ba.
Penina wɔ ba. Amen. Mma no a na ɔwɔ no, ɔde sɔre tiaa Hana. Ɔde huruu no. Ɔde sɔre tiaa no. Ɛnnɛ mepɛ sɛ yɛka biribi fa ho. Ɛdeɛn na obi wɔ nti a yɛhuru no? Ɛdeɛn na obi nni bi nti a yɛhuru no? Mepɛ sɛ yɛkasa fa ho. Mpakyɛw ka biribi kakra kyerɛ yɛn. Ɛnnɛ, ɛno ara na metie adeɛ bi wɔ TV3 news anwummerɛ mu. Aha. Na footballer Oda Telamte, na ne yɛ, wɔka fa DNA ho. Mmarima anaasɛ mmaa a wɔne wɔn kunu anaasɛ Ɔbɛma ɔne ne yere awo akwadaa no nyɛ ne dea. N'asɛm a aberanteɛ no ka ne sɛ, Berɛ a yɛkaa sɛ nkwadaa mmiɛnsa no nyɛ ne dea no, ɔse, Ɛyɛɛ no ya!
Ɔse, Biribiara nyɛ no ya te sɛ sɛ watena ase ahwɛ nkwadaa yi, na kyerɛ sɛ yɛatumi aka kyerɛ no sɛ, Ɛnyɛ wo mma! Ɔse, Afei ɔse, Ɔda a ɔntumi nna. Ɔdwen si so. but ɔsɛ deɛ ɛha de bebree ne sɛ ne yere no so ntumi a contest a ɛka sɛ dna no ɛnyɛ correct but ɔba no gye to mu sɛ dna no ɛyɛ right ɛnna yɛ sɛ akɔyɛ biribi de sɛ sɛbe ɔnyɛ bɛrima no ɔnam hɔ no nti no kyɛ sɛ ɔhu ne ho sɛ ɔnyɛ nipa wɔ asase so mhm. kɔsii sɛ Obi dumfoɔ twee no kɔmaa dɔkta bi ma dɔkta no hwɛɛ no ma ɛnnɛ ɔno nso abɛnya ne deɛ. Enti saa deɛ no ɛbɛyɛ te sɛ na ɔnni ba no na ɔhwɛ ne ne fofo footballers no na wɔnhyia na wɔnka asɛm na wɔdi nkɔmmɔ na wɔn deɛ ɔma te sɛ ɔka mu na wɔn deɛ ɔma ɛkyerɛ a oh, na te sɛ ɛfɛ na fɛ na akɔyɛ adeɛ bi ha no nti ɛnura ɔka asɛm fa mmerɛ ho maa no ɛwɔ nsɛm na ɔkekaeɛ no but nyame nkyɛ deɛ sɛ nyame a Ɔbɔ aboa a, nna ɔbɔ no boafoɔ, aboa a ɔnni dua a, nna ɔbɔ no boafoɔ de akɔhoma no no. Nyame hyɛ ne ho anuonyam wɔ aberanteɛ no abrabɔ mu ama yɛhu sɛ biribiara nni hɔ a ɛnso Nyame yɛ. Amen. Kakra a mɛka no no.
Mepakyɛ ɔyefa ma yɛ papa agya pɔn na ɔnka biribi. Ɛdeɛn nti na na Hana ɔresu gu ne yam kɔɔ Shilo kɔbɔɔ Awurade mpaeɛ na odiyifoɔ Eli ka kyerɛɛ no sɛ, Woanom nsã bi anaa? Ɛdeɛn ntia? Because na Peninan wɔ mma. Na sɛ wonni ba a, ɛdeɛn ne ɔtan? Ɛdeɛn ne anibere? Ɛdeɛn nti na na ɔresu? Ɛdeɛn nti pɔtee? Yoma Nyame nhyira wo.
Amen. Sɛ wode ba honam fa mu a, nnipa mmienu te hɔ, na barima baako aware mmienu, na agyapadeɛ bi anaa nneɛma bi ba no, ɔtena ase na ɔhwɛ the way a na ne kora no de ne mma huru no. Ah! Yɛka eyi a, kyerɛ sɛ, ɔyɛ a omi ma me ma m'akomam tɔ afe bra, bra me nsoma wo. Eye se na ebia ɔɔfɛ ne ba koraa asoma no a, woo deɛ, kyerɛ sɛ, wokɔ kɛtɛ so koraa a, wonna. Wo kra bɛtete, wobɛhaahae. Enti etumi ma ɔtan ba. Esiane sɛ nea na ɔɔfa mu no, sɛ wanhwɛ yie a, anka ɔbɛko n'ano. But esiane sɛ Nyame ne Ɔnim nea na ɔɔyɛ, na Nyame te nea ɔyɛ ase nti no, Ne mmerɛ soe no, ɔwuiɛ. Ɛnnɛ, yɛka no aboa, Hana ne ba Samuel. Yɛte ne din wɔ Bible mu. Ampa. Peniel ne mma, yɛnte obiara nka. Ampa. Enti Nyame deɛ, Ɔhyɛ adeɛ ase a, Onim nea ɔyɛ. Enti ɔdɔfo mmɛn kunu ho. Ɔtan obi tan no, Nyame nim nea ɔreyɛ. Ɔde fa saa ɔtan no so, apagya wo afi baabi, de wo akɔ baabi. Amen. Amen.
Fa ma yɛn maame. Awoɔ koraa yɛ deɛn nti obi nni bi a. Otumi si apɛnee. Ei, awoɔ, ɛyɛ nhyira. Sɛdeɛ Bible aka no sɛ, awareɛ mu nhyira ne awoɔ. Na woretwɛn biribi anim na ɛmmaeɛ a, ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam. Ɔdɔfoɔ, sɛ woamma Honhom Kronkron de nhyɛ anyɛ kɛse a, deɛ woretwɛn anim no nti, wobɛyɛ bɔne a ɛsene deɛ Satan de ayɛ wo. Enti awoɔ yɛ adeɛ a ɛhia. Ɛna Nyankopɔn se ne fie ankasa mpo, bonini nyɛ dɛn? Nni hɔ. Enti ɛhia Na ɛsɛ fata sɛ obi biara a wɔpɛ ba bɛnya ba no bi wɔ Kristo mu. Na mehyɛ wo bɔ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ, ɛnku wo ho, na wo mmerɛ mu no Nyame de wo deɛ bɛdom wo. Na mmom hwɛ yie na woamma deɛ ato wo no anyɛ bɔne a ɛsene deɛ ɛrekɔ so wɔ w'abrabɔ mu. Ɛfiri sɛ deɛ woatena ase a wɔredi wo bɔne no, sɛ woamma w'ani anna hɔ, wɔtan wo. Enti na wɔnam wo ara wo suban so, wɔbɛtumi afa ɔno nso n'akwan so ama woabɛdane bonini, ama biribi abɛto wo a wobɛtwɛn anim sɛ Nyame bɛgye wo. Na ɛbɛyɛ wo sɛ Nyame ɔnyee wo, na ebia na ɔresiesie biribi. Enti mesrɛ wo, bɔ mmɔden sɛ da biara no wobɛbue wo mu ama Honhom Kronkron ne wo bɛkasa. Wɔbɛkyerɛ wo sɛ fa ha, sene ha, yɛ sei, na wo mmerɛ mu no, Wo nso wobɛkita mma bebree nti nko wo ho. Amen. Amen. Ɔdɔfoɔ nko wo ho no ara na yɛgu so no. Yɛgu so rekasa fa sɛ wonni ba a nkoku wo ho. Obi wɔ hɔ a ɔnni ba no nti no ama waduru baabi a ɔreku ne ho. Obi wɔ hɔ a ɔnni ba no nti no ama ɔduru baabi a nneɛma a ɛkɔ so, nneɛma no no retwe da werɛ. But ɔdɔfoɔ nko wo ho. Yɛ papa. Mepakyɛw mepɛ sɛ mebisa sɛ nyɛnyɛm biara.

Findɛ na nya fo anyi feta abie so ɛhene ɛhene ani di ala wanyi leta so a fo anyi feta nya amere so sa fo anyi tɛn amere so a ma alɛ kwakura ma pɛ kra mɔɛ ehyɛ hyɛ hyɛ hyɛ ma de rapɔ a sɛ nya amere ema anya bie nti ma wurareɛ no su ma wurareɛ no ate de aka kɛ bia kɛ idu anumɔ ana kɛ me brɛ me me me me mmerɛ zan ana kɛ ɛzɛ ma de sɛ na nya amere sɛ nya gyidi wɔ nya amere nya amere ma afa ho feta so ne sɛ ma anya kwakura Amen. Amen yɛ papa yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ nti nyɛnyɛm biaa ahobraseɛ ne obuo kwan so barima bi a ɔnni ba anaasɛ obi a ebia obi akɔwo ɛde abɛhyɛ no na later wahu sɛ mma no nyɛ ne dea no ɛsɛ sɛ ɔku ne ho anaa? Nyame nhyira bebree. Nea ɛsɛ sɛ yɛhu ne sɛ, Nyame a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no, ɔnim nea ɛyɛ ma ne mma, na ɔnim ne mmerɛ mu nso a ɔde ma ne mma. Enti adeɛ biara a ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ mu, sɛ ɛɛ woatete ɔba bi a wonim sɛ ɛyɛ wo dea na akyire obi bɛka akyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo dea no, twa w'ani to Nyame anim, na Nyame no a ɔnim akoma pa a wode gyekye akwadaa no, anaa Nyame a ɔnim akoma pa a wode soo nkwadaa no mu no, saa Nyame no bɛhwɛ wo nnwuma pa a woyɛɛ so Na watua wo ka wɔ Ne mmerɛ mu. Na adeɛ biara nni hɔ a nso Nyame yɛ. Biribiara nni hɔ nso a ɛyɛ kɛseɛ wɔ Nyame anim. Esiane sɛ yɛn adwendwen ne yɛn nsusuiɛ na ne neɛ nipa num asɛm nti, nna bere bi wɔ hɔ a, ayɛ sɛ adeɛ wei deɛ, nnipa aka no, ɛsɛ sɛ mekɔhyɛ me ho akɔmfo, ɛsɛ sɛ mekɔku me ho, ɛsɛ sɛ nnipa wei a, te sɛ wɔtumi ka ara to ɛsɛ sɛ sɛ anka akwadaa no koraa no a wafi wo mu ayɛ no papa no, anka wonya baabi koraa a, ɛsɛ sɛ anka woku no. But Onua dɔfo, mɛmma nsusuiɛ anaa adwemmɔne bi nhyɛ wo mu wɔ adeɛ bi a obi aka wɔ nneɛma bi a wayɛ wɔ akwadaa bi a wahwɛ no na akyiri no akɔda no sɛ ɛnyɛ wo mma. Mɛmma adwemmɔne mmra mma wo tirim. Ma nya gyidie wɔ Nyame mu sɛ Nyame no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase a ɔmaa wo ahotɔso na ɔmaa wo nkwa a wode hwɛɛ saa nkwadaa no, ɛbɛyɛ nhyira ama wo daakye na ɛbɛbo w'adwene no nteaseɛ so. Amen. Amen.
Amen. Ɔdɔfo, nkurow ho a na yɛgu so no, Awurade nhyira wo. Nyame nka wo ho na ɔnyɛ wo kɛse. Ɔdɔfoɔ ebi a na awoɔ nti wo kɔ ku wo ho oo. Awoɔ nti bɛɛma adwoodwo wo wo kɔ ku wo ho. Ebi a na sikasɛm nti wo kɔ ku wo ho. Ebi a na adwuma bɔne bi ɛɛku wo. Ɛnɛ yɛhyɛ wo nkuran sɛ nkɔ ku wo ho oo na Awurade yɛ wo ohwɛfoɔ. Mepakyɛw deɛn nti na obi tan obi? Sɛ Obi atumi atena ase a decide sɛ nipa wei mma ho ɔfɛ sene ne mma nti ɔtan no. Nipa wei ne mma watumi ahwɛ wɔn ama wɔn aduru university nti ɔtan no. Nipa wei watumi abɔ mmɔden watɔn watwerɛtwerɛ ne mmɔwerɛm atɔn ne nyaadoa kakra ne tomantos kakra ma ne mma atumi agyina so nti ɔde ɔtan bi atan no. Na mepaakyɛw mepɛ sɛ mebisa sɛ saa adeɛ no ɛsi wɔ akristofoɔ mu anaa? Ɛsi, ɛtaa si paa. Ɛtaa si Akristo Nyame fie paa na saa nneɛma no wɔ. Bɛ, nea enti a ɛma saa adeɛ no nyinaa ba ne sɛ, ɛsɛ masi a w'ayeyɛ agya me, ɛsɛ masi beaeɛ a ɔkɔ no wanya favor akyɛn me, baabi a ɔgyina no ɛsɛ anka me na e, me na megyina hɔ, na mannya hɔ annyina no nti no, saa nipa no ɛsɛ metan no, mannya hɔ annyina no nti no, ɛsɛ mema nnipa nyinaa hu sɛ adeɛ no anaa position no a ɔgyina no ɛmfata no. Onua dɔfoɔ, ɛwɔ yɛ, ɛyɛ su a ɛwɔ nipa mu, ɛyɛ su a ɛwɔ Akristofoɔ mu, bɛ mɛɛma no, ɛno mmu w'abɛ mu. Nyame a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛte sɛ ɛba nti na aba. Adeɛ biara nni hɔ a Nyame amma ho kwan a ɛbɛba. Ɛ, Amen. Nyame ama ho kwan aba yi deɛ, Nyame nim ɔkwan a ɔbɛfa so a ɔde bɛyi wo afi mu. Na Amen. saa su no, sɛ nipa no annɛ no adi a, anka wonnim daakye na ɛbɛsi. Amen.
Yɛmfa ma yɛn maame Vero na ɔnka biribi nkyerɛ yɛn kakra. Yɛpaakyɛw o. Enti etumi si wɔ Akristofoɔ mu sɛ obi ba anaasɛ obi agyapadeɛ bi, obi nkɔsoɔ bi nti, obi sika bi nti no, sɛ Akristofoɔ mu no, na ɔtan reyɛ adwuma. Ɛnnɛ yɛkasa fa ɔtan ho. Enti ɔtan wɔ Akristofoɔ mu? Nyame nipa, Nyame nhyira wo. Aane, ɔtan wɔ Akristofoɔ mu. Yɛyɛ nnipa. na yɛwɔ asase yi so. Deɛ wama no ho kwan na Kristo Honhom te ne mu no, wɔnni ɔtan. Wate ase? Kristo Honhom no, woyɛ no a, even mpo no honam mu no, woaba honam mu na worekɔ ɔtan mu no, ɔda ne ho adi kyerɛ wo. Na yɛn a yɛfrɛ yɛn ho Akristofoɔ a yɛwura asɔndan mu seesei ara no, yɛmma yɛn ho kwan mma Nyame nkasa nkyerɛ yɛn o. Da biara yɛhwɛ sɛ obi na ɛbɛka biribi akyerɛ yɛn. Ɛyeɛ sɛ Kristo ɛbɛnam nadiyifoɔ so akasa akyerɛ yɛ deɛn? But wo ara nso no ma Nyame mmra w'abrabɔ no mu na watumi ayiyi mu akyerɛ wo deɛ ɛyɛ ne nea ɛnyɛ. Ɛnnɛ ebia na woka kɔ benkum, ebia na woka kɔ nifa, ebia na ɛnyɛ hɔ na ɛwɔ. Enti Kristo fie hɔ, wɔtan wɔ ha paa, wɔtan wɔ Nyame fie. Na mmom wobɛma wo ho kwan wɔ Kristo mu a, wonka wɔn a wɔtan ne ho. na mmom wobɛba abɛka wɔn a wɔdɔ no ho, ɛfiri sɛ Kristo mu deɛ, biribiara nni hɔ a aka akyi. Sɛ ɛyiri so paa so sɛ deɛn? Wɔse deɛ wɔatwerɛ yɛn din wɔ ne nsa yam, na deɛ wɔdɔ no na wɔyɛ dɛn? Wɔdɔ no. Enti sɛ Nyame dɔ wo, so woama ho kwan ma Nyame adɔ wo deɛ a, sɛ wɔtan no koraa wɔ wo mu a, Onyame Honhom Kronkron bɛtumi ayɛ nsakyeraeɛ ama ɔdɔ ne wo asetena. Amen. Yɛnkɔ yɛn papa Agya Paul hɔ. Mepɛ sɛ bisa asɛm bi. Asɛm a mepɛ sɛ mebisa ne sɛ, Enti nsɛm a yɛrekeka yi, ebi asi da? Ma ebi asi paa.
Saa? Bi asi.
Wei True Deliverance mu ni. Mm-hmm. Papa bi wɔ sika paa. Mm-hmm. Na ɔde ne mma kɔ private school. Mm-hmm. Woman bi nso wɔ yɛn asɔre mu a, ɔno nso deɛ, ɔda kiosk mu. Nti ne ba ne Colonel na esua adeɛ. Nti SS results baeɛ no, akwadaa nya three A's. Uh-huh. Osikani no, ne mma no, wɔn nyinaa firiiɛ. Uh-huh. Enti, mmae ne sɛ ɔnte ase sɛ ne mma nnom a ɔnte nna papa mu no antumi ampa ase mma maame a ɔda so no ntumi nnom. Enti ɔde akwadaa no kɔ aduru sɛ akwadaa no si sukuu mu a yareɛ mmɔ no. Enti akwadaa no kɔ sukuu mu a na ɔyare ɔbɛ fie ara na watɔ no. Enti true deliverance mu na wei pii yɛ. Ɛna obisa sɛ papa na adwene bɛn na ɛba ne tirim ɔsɛ ɔnyɛɛ hwee yɛ. Ɛna asɔfo no kae sɛ, Ɛnde sɛ wonya fidua no, yɛbɔ mpae na wɔn de ɔde yareɛ no ma akwadaa no, na yɛkɔ no so. Afei hɔ na papa yi duaa no. Ɛnyɛ hwee, na ne yere a na ɛyɛ tumfoɔ sɛ ɔnte aseɛ sɛ nkwadaa sɛ yɛsi hwɛ nkwadaa yi, wɔn didie mu, wɔnkɔ amakye daka mu, na wɔntumi annya yei baako koraa wɔ wɔn pepa mu, na akwadaa a ɔte container mu, kiosk, ɛyi kyerɛ sɛ gutter bi so na container no si na akwadaa no da, ɛde ka ne su a na anya three years, nti ɔnte aseɛ. Kyerɛ sɛ ne ba no yera sɛ Ɛba me no deɛ ne mma no afa baabi tɔn. Ɛna ɔsi dabi nyɛ ne saa. Ne werɛ fi sɛ Nyame yɛ ɔdɔ. Ne werɛ fi sɛ Nyame hyehyɛ nneɛma a nnipa wontumi nsɛe no. Amen. Nti Nyame hyehyɛɛ no. Yɛnkɔ yɛ papa so na yɛmmisa no asɛm kakra. Mepakyɛw mepɛ sɛ mebisa sɛ, enti ɛtumi si wɔ abusua mu sɛ deɛ ɔhwɛ abusua no paa sɛ n'ani wɔ wɔn so na wɔhwɛ abusua no, wei ba sukuu na watua, wei aduane na wahwɛ, Wei ntaadeɛ no wahwɛ. Wɔn tumi tan no saa. Amen.
Amen.
Maame nyame reyira o. Amen. Manu mo baare manu mo benya. Zo etie wazo no. Wɔkora bɛtane paa. Yɛnte wo voice o. Wɔkora bɛtane paa. Yɛwɔ debedi kɛ mza mfama mma busua no kura po mfam sɛte example a. Ne yɛwɔ yɛ ankere bom o. Na ne ebieho esanu paa. Na ɛvare vedan nso kɛ se ikra busua mu akɔ.

Amen. Amen. Na kyerɛ sɛ wo kasa nyinaa kyerɛ sɛ saa deɛ no ɛwɔ abusua mu paa. Eh, ɛwɔ abusua mu paa. Na ɔno mpo na ɛhwɛ abusua no. Amen. Ɛno na yɛ tan no. Mba. Okay, mba. yɛda nyame ase, nyame nhyira yɛ. Amen. Amen. Mepakyɛw yɛnkɔ yɛ papa asare so. Dada, yɛpɛ sɛ yɛbisa asɛm kakra, ɛne deɛ mu a o. Enti mepakyɛw obi a wasi dan ma obi atena mu, tie nie o, deɛ wasi dan ma obi atena mu a ɔno yɛ fiewura. a obi nni baabi da a wɔama no baabi atena no, mepɛ sɛ mibisa sɛ deɛ ɔbɛhan dan tumi tan no saa? Ɛnyɛ nna koraa.
Ɛsi da biara da. Na metie ayi wɔ Nana Asafo ayi ne program bi, ɛna awura bi ɛbaa na ɔka sɛ ɛyɛ ne ne kunu kura na kɔ han fie no ɛmaa no compound house two bedroom da a ɔde ne nneɛma kuku fie ɔpɛ the next door neighbor ɛna ofiti ase kyerɛkyerɛ sɛ aha yɛ prɛsi ha aha yɛ se aha yɛ se aha yɛ se yɛn tu nso ngu ha aha yɛn fa ha aha na ɛfa ɛna nso yɛ ɔdɔ ɔgye pineɛ ɔwɔ hɔ a na maame yɛ bɔ ne dan na ɛna me ntew nka wowɔ hɔ ɔsɛ ya mewɔ hɔ na wankɔ baabi a ɔsɛ david mewɔ leave me time nso ɛsɛ mɛresu adwuma ɛna sɛ ɛdi bɛ three days time na ade ba mistake afiewura ne yɛ ne sɛ osii wei no yɛ ne kɛɛ sɛ kɔma obiara ne ne bath house but ɛdan mmienu eyi so bath house baako ɛdan mmienu so bath house baako nti hɔ na problem no kɔ startee yɛ awura yi sɛ na onim sɛ du no so ɔhɔ na maame no bɛbɔɔ no pon sɛ adu so nti kɔ na kɔtwi adwae hɔ ah. ɛna ɔkɔtwi adwae hɔ ɔbaa dɛm a maame no saa ka kyerɛ no sɛ adwae no a kɔtwi yɛ no amfi nti na ɔnkɔfa eh, akɛsɛ a ɛnkɔtwi agyaeɛ hɔ awurade tan yɛn nie ɔpra maame no sɛ ɛmfi ɔtumi pra maame no fidan mu de wura ɛsɛ bɛgugu ɛhɔ nti awurade sɛ ɔtan mu ɔtan ɔtan mu ɔtan ɔtan mu ɔtan ɛma ne kunu na ne kunu ah. ne kunu wɔn kuma se mhm. nti da ne kunu baa sɛ ɔba bɛdi weekend hɔ no mhm. maame no frɛ awura ne kunu no ka kyɛn sɛ awura papa Suban a oyiri ɛyi na di wɔ ha no ɛma wɔ fie nua mi hu no so kwadwo ni bɔ te sɛ oyiri da papa yi sɛ oh mesrɛ wo asɛm bi wɔ ha brafo ne ɛnka no bɔkɔɔ ɔsɛ wɔ mi ntimi no nka no bɔkɔɔ ma ne yɛ yie oyiri ba yɛ boso mmienu kura mpo nya yɛ adwa yɛ ontwi bi da ɔpra sɛ bɛbɛ ka sɛ kɔsu ahyɛ ne to ɔpeke peke wura no na mmeɛma saa pra so te sɛ Ɛnsɛ maame no kɛfa papa no yere ho no nti papa na ɛna maame no ka kyerɛ ne kunu sɛ awurade no ka kyerɛ ne kunu sɛ me wura sɛ meka sɛ mekɔ so atena fie ha a ɛbɛha me